Nga ma Rafael? En aye Chief Justice, Rwot Amir Patewo kacel ki Rwot Lawoti, Lubira Acholi, ma tye kany, ma mege ki ma wege, omegine ki lumegiwa. Amotowu. Amito apwowu nino matin pi bedowa kany ka ma kitye ka yabo iye opic me roco bado. Atamo ni kara wacci, Hey, nen, min Acholi! ma itye kany ki mogo ma pe tye kany ma peya ijolo lok me roco paco eni. Pien jo mukene tye ca mukene wa ma waratte kwedgi ka waloko kwedgi wawinyo pud gicato lok manok me penyo roco paco ni pa nga gi.

Pi mica mogo manok ma onongo gitye kwede, pien ongeyo ni i nge tugo paco i kare me mony eni, wadok gang ci wanongo gang tye ma onywene. Gang aye pud tye ma onywene matin, ma lutino pa laco acel mogo tye ma pe giloko. Lutino omari ki dano ma gia i ot acel gitye ma pe giloko, watin pud bene. Ci lakodi kiniga-ni en oweko nongo cako lok me roco paco kakacel pa Acholi weng obedo tek pi jo mukene me jone. Ci amyet ni watimu wunu kica ki luwotwa kacel acel. Waribu cingwa kacel ki ladit Chief Justice ki Abasada me roco paco labongo bong cwiny mo dong. Dong wek awac manok, i kacokke me bong dwongo Pol wunu ki wiye, wun wuye ni gicak dero kwan i dog cene mo ma nonok ki bot wan Acholi, ki dong ki ka mo keken ma waromo nongo cene, wek cene meno-ni okony culo lutino Acholi, tutwalle ma giryek, ento kero pe i ot pa minigi ki wigi me culogi. Pien peko ma Acholi oa iye-ni, odiyo jami kwo, jami me kwo pa coco ducu tutwalle i lok kom kwano. Ci amito waco ni i dwe me aboro, lutit aryo-ni guketo gen i komwa, guyero wan wek wacung eni ki luwotwa mukene. Watye pyeraryo wiye acel i komiti me neno ni dero kwan Wakati i tic. Dong wabedo i kacokke pi kare mapoppol. Amito waco ni watemo dong lok bene ki dano mapoppol. Pe tye ngatti mo ma waloko kwede ma tit lok ka dero kwan. Wun wungeyo ni an atye lapwony darekta me Gulu Central. Nino mo wabedo i kacokke pa lulim. Ci awaco ki lunyodo-ni ni, 'Lunyodo, watye ka yelle me cako dero kwan pa coli wek wanong cene me culo lutina coli ma giryek ento ngatti mo ma romo culogi pe. Lunyodo me Gulu Central guwaco lamua acel ni giye ma onongo bene ka an amito cene ca eno gin giromo cako jogo ne. Ka amyero bed ni cene dero kwan gin giculo i school kom school fees gin bene giye miyo ne i baraja eni dok aloko ki all students me Gulu Central o online pi cawa ma romo acel ki nucu. Lutino kwana macon gitye gi romo alip alip gin weng awayo ni giye minu cene me dero kwan. Ci lutuwa an angeyo ni wun i eni bene weng wuye miyo cene. me dero kwan. Kumeno bo, kare mo tye kac ma pe bino nyo cene me dero kwan, dong ki kong dwongo wa bimoko manonok. Mi cene me dero kwan me acel myero oa ki bot won acuni. Ka onongo wan omiyo milion aryo acel acel keken pi latin, pi dako, pi in, pi angagi, Wan onongo tye ka byeko ni waromo nongo bilion aye aryo ki nucu mwaka ki mwaka. Cene-ni en omiyo winye bot dok romo konyowa me julu lutino Acholi mapol i lok me pwonye. Ci dong amito waco ni kite calo wan oye ni an amito wac pekowu macalo komitti, pekowa dong tye ene ni

Pien wanongo ni lutino mukene tye maryek ento pe giromo kwan me tyeko praimari i yo mupore, ci wabimito ni skolacip ka cente tye gicak miyogi lutino P-Five, P-Six, P-Seven, Cinia One wa i univaciti. and scholarship eni wabimiyo ki lutino ma kwano i schools ma gitye i Acholi kany. Watye ki school i Acholi kany from nursery to university. So scholarship ni eni wabimiyo ki lutino mogo aye kwano i school ma gitye i Acholi kany. Lutino ma giryek ento nongo wabino waneno ni Lunyodogi pe romo culo gin ma pe ci wan okatti ka culogi. Dong amito waco ni kit me cul tye ma giyubo o mapat pat. Edward ci kwene? Edward onyo bino cocok bene. Cotwa kit me culo cene i lain-nyi tye. Watye ka jubo cene i citail mapol pol. Macwalo risic mukene tye bot ludito me kaka ma watamo ni gin romo jobi wa calic ni gicwalo i akaunt me dero kwan. Ento bene watye ki system mukene me jobo cene-ni eni ki i cim ma an atamo ni onongo myero kong watemu kong bene. Wun wutye ki cim kong bene?

A Pi jo matir, MTM, watem kuman. Tem kede alip acel keken. Cwal kom. Cwal kom. Wel ma in ibiketo, an dong pe abikwano. Ento atye ka kwano procedure. Ket mo keken. Wadi star one five one six five dwa lacer acel abicel abic lacer adek.

Abic, abongwen, abiro, acel. Abicel, aryo, abic, abongwen, abiro, acel. Ci dok idi enter. Obipenyi dong wel ciling. Eni dong iket. Iromo keto alip apar, alip acel, alip miya acel, milion acel. Ci obipenyi reason ne. Inde iketo kenyo ite dero kwan onyo nyir ci wi penyi pien ma megi. Ka in iketo pini ci aneno dong gipenyi ni itye ka cwalo ne iroco paco ci in iye ci idiyo yes ci aneno i oo kany i cawa ni be ci ngii nongo waromo kwano ne. So lutuwa kit ma iromo cwalo kwede cene ni eno. Ento wa mito waco ni wa mito bolo potoro me oo. Bot acoli acel acel nyo i gurup acoli ka ma wutye iye, mege me cuk wa ebino botwu. Jo bodaboda ma wutye kany wa ebino botwu. Jo ma gitye i gurup me kanica mapapat wa ebino botwu. Tim ber ikonywa, imi cenene eni wek okony acoli ma pe giromo.

Ci dong kinywalo gurup man ma dok kilwongo ni Dero Kwan Selection Committee. Komitti-ni eni gwoko kor chairs ma tye, Professor Eng, Professor Dawson Jok, ki dong an ma nongo atye ka dorone. Jo members apar aye watye i gurup-pi enoni, pe awic ka jo mukene-ni tye kany. Kine eni tye ka ilowa ma dong pe wangeyo kit ma myero watimme kwede. Pien watye ka cak wa ka mito adada kit ma Petero ocwaco-ni, ni wacak woko wa pud olo bwote matitidi wacak i mwaka ma bino-ni, wek dong wanen kit ma jamine woto kwede. Pe wabicako full blast, ento wamiti kong wacak kit ma Muno waco ni pilot scheme. Ci inongo ni kiniga dwong ento kerre iye. Nok, Kero me cente nok. Ma peya an awoto ma pe abiwacci wene ka kacokke ni en ocung, abiketo kop ma ibikola ka en oo i gate. Dano bikato weng bolo kor pi yala, alip abic, alip aryo, MP na iwinyo ee, an abibino boli mukwongo. Pien lok gitye ka guda malit arac. Aa, ka in ico anaka imito icinga bene, pud amito icinga. Ci apwoyo. Wan wabedo kany ocung abicel ma wacamo lok madwong, pien wan aye dong gimiyowa tic atala me neno kit ma bitino ni enni gibiyeko ki kedi ki i kin gang. wek dong waye ni wabiculogi i mwaka ma bino. An amito wun wuwiny lok eni maber bene pien kare mukene lok cito gang i kin gang mapat. Myero wuge ni kum mwakani eni pud abiculo ma ceceni mo me bailojing, me bailojing keken, dok wubicako ki litino manok adada Wubitimo peny i jami ma bino-ni. Wuwinyo wang, wudwok lokke maber, pien kare mukene ki raising expectation pa lutib gin gang ma dong wan pe watwero. Wabipwonyo manok namane i peka aye dong biwacciwa. Ento wek atye ka kwok adada ni wutim peny, gitino cwiny, miga cwiny, wutimu mono ber.

Konywa mucokke ma gipwonye ni egi-ni wek wanong i komgi, wanok kitgi, wek wanen kit ma komgi twero timone kwede. Mukene doki wutweyo i waraga bot en gin head teachers me nyutigi role gi ma myero gu playing en i kom forms ni egi-ni. Ki waraga ni myero gipwony. Amiti wun kacel ajany matino wubin wunenwa. Wek wuwacciwa ngo ma wun twero konyowa kede i kom keto lok eni, keto waraga-ni eni i iwa bene bedo yom twatwal. Ci mamana, an kilwonga ni Filda Lanyero Bujok, namba na 0772651359. 0772651359 Go na cimi ca mo keken kadi apo ki wang nino abilok keni pien gin egini tye cok tutwal ki gin apar me tobale nyo luwot atir omyero owot ki lok ada aa professor wac number ne gina.
Number na tye 0775.

0772-586-959. Ka wutye ki kacokke me kaka, wutim bene wugone wa cim wek wan wubin wabed pi dul. Wuwinye? Ka mo keken i Acholi, ka mo keken i Acholi, ka wutye ki kacokke me paco ma kelo dano mapopol, wugo cim. ki ngate mo keken i kinwa wan adek-ki, wan wubibino ka miyo tam lok ka tero kwan ki lwak ma megwu ma wun nongo tye ka cokke kwedgi. Wan wupore tutwal, Wun lobo, amedde ki gwokwu.